kuom loso thuolo ma jaber machal gi ma mar mondo wawuo kodi e kit weche machal nadi ma Jehova oloso e thuoloni. An mawuoyo kodi nyinga Pastor Goro Ngaro Isaiah, awuok e kanisa mar Bahati Ministries Royal Ler e piny Kayole. To kapok wacho wach moro amora jera mag wuora, to adhi kulo wiwa piny mondo wami Nyasaye polo kod e piny duong'. Jehova mar oganda lweny ruodh kedo, chunya odendi Nyasaye malich. Erokamano kuom loso thuoloni mondo yal weche ni ka kinde pod nitie. Duong' gi pak odog ni were mag law mar kuom Yesu. Amen. Jora mag wuora Adhi wuoyo kodi e ndiko mawuok e wuok ndiko mawuok e wuok apar gabich matindo chiko. Adhi wuoyo kuom jasigu jasigu makidhi mondo mi yud tich to ok more iyawo ala chwanyo jasigu idhi tedo ok omor nyathindi ochopo e mbalariany ji pamo chwanye Ipidho dhiang' manok mor jasigu. Tedo mari jasigu gombo ni norum tich adi. Ikendo jasigu wacho ni mano to noweye kaka moro cha be noweye. We awuo kuom jasigu kawuono. Kaka Jehova Jaire, Ebeneza, El Gibo, Jehova Nisi ochiko. Wuok apar gabich matindo chiko. Muma wacho niya, Jasikwa nowacho niya, analawgi. Mano tiende ni kata ichop Nairobi, jasigu wacho nobiro lawi. Kata ia ohala, jasigu wacho nobiro lawi. Kata idhi tedo midagi e gorofa mabor, owacho nobiro lawi kuro matuo juki kuro ewi gorofa. Owacho ni abiro lawogi ma jukgi, ma jukgi, abiro lawogi ma jukgi. Ma nyaka nyithindo manosomo manopuonj nyaka e mbalariany obiro lawo mojuki mokawo kalatesegi monywaso nywaso mokethi ma ok yud tich wacho ni abiro lawogi ma jukgi. Mano gima jasigu wacho. ma kata sama idonge koro gweng' to chuny jasigu iye wang' iye ng'adore kaka pala jasigu iye wang' kata kaka udagi kwe gi jaodi iye wang' jasigu iye wang' iye wang' nyaka promotion manyo wachni biro miyi iye wang' ok onindi otieno tulu gino tame nindo jasigu iye wang' mumba kona ni a jasikwa nowacho ni an alaw gi ma jokgi e nyako andi manyi olo ne lon chuny jasigu gombo ni mano kungre gi ume Jasigu iye wang' ok omor sama oneno ka nitie nyaka gik mabeyo dier odi ochwanyo jasigu iye ok omor be ok omore be ok omore pile kod pile olamo ni to chieng' tich adi ma mamani nowere gi chwore mondo mi odong' nono obed gi pete kende lwete to jaode to onge mumba kona niya iberie kono mula anape mwandugi nitie joma nosepe mwandugi peyo tiende nobiro kawo gi thuon ok nokwayi ni tafadhali wacho nobiro peyogi ma kata ka tue mogoyi godo to kawo pesa go marum duto kata sama kobiro mondo mi ope jasigu nyalo peyo nyaka gweno Jasigu nyalo peyo dhok te dala maguogi lile madong' e pacho. Jasigu nyalo peyo nyaka mor makwe bed ni koro onge ei ot. Jasigu nyalo peyo madala dong' buga, madala dong' chwata, madala dong' kamoro minyiero, kama ne ji nigi geno, ni wuod jokang'o ne neno to nopar dalagi odhi opeyo gik moko kuom nyathi ma kata ka nyathi odhi e boma nyathi onge gima duogo godo kata kodhi e tedo lweny kod koke mosiko godo kara nope ng'uono kod era mane ni kuome nopeye sama nosomo to nodhi ope gimoro amora ma jasibu nowacho nadwa lawe majuke mape gimoro amora ma en godo kawuono ng'ato odonge ka dawo openjre to nachak gi kure natiegi gi kuma nade Wakelo Yesu kome kuchier mar choke ja Nazareth. Ng'at mane oparo Lazaro kanie bwo liel, pok odeko mondo Jehova ochung' kod ng'ato. Ng'ato maneno ka dalagi osepe, ma dalagi odong' nono, chunye luor kata mondo mi oter osiepene e dalagi kata e ode, nikech odno nosepeye gimoro amora. Jasigu noyako, mokawo koonge oruma. nopeyo nyaka nyithindo morwako motere maram nopeyo gimoro amora e dala nopeyo nyaka mama mane nikod ich mane embo mane onego ting' nyathi e tiende jasigu nokolo gi kudho molwar modong' ka mama niluongo niya ni jakisoni wang'eyo jehova shalom adonai ebedeza en gibo jehova shabaot nyasachwa manoparo ana sama ninyiere ka ji dhi aora To Jehova nowinjo dhi e polo malo, odwoko Ana e lela, omiye nyathi moting' e tiende, moluonge min ng'ato, merwa pok odeko. Mondo Jehova otim ni ng'wono kata mana sani pok odeko. Mondo Jehova ochungi e kitanda mar midekre pok odeko. Mondo Jehova ochung' nyaka remo machwer do pok odeko. Mondo Jehova mak nyaka TB ma jasigu kelo do pok odeko. Mondo Jehova otiek nyaka COVID-19 pok odeko. Mondo Jehova ochung ohala no pok odeko. Dongo dog Nyasaye malich biro siro ng'ama oyie kawuono. Rabi parie jogi ja Nazareth, muga chung' kod jogi jatend lweny. Rabi par jogi jawar, analaw gi majukgi, anape mwandugi, kendo anayak gimoro amora madwaro. Anawuodh ligangla kendo anatiekgi gi tekona mano jasigu wacho nobiro tieko u duto tetetetete ma nyaka dalano yawuoyi mano onego bed ni konyo mago duto te tije rumo negi jasigu nowacho nadwa lawogi ma jukgi ma giduog giduog e kor gweng' ka mija gichak uso changa ka gin kod lewni mobawo bawo kata ka gidhomo kisungu e tie aore kanyo ma giwacho ni ne wan dhi e mbalariany madongo kara jasigu noselawo ng'ato mojuke nyaka e bombe mage kuma nodhiye moduoke modhi oduoke nyaka e tie aora kawuono odhumo kisungu e tie aora kanyo i degni madongo dongo ka mine ma ok nong'e kata a ema kawuono ndike ruonge gi tich kone ni tim haraka kara jasigu nosejuko wuod ng'ato momako modiyo piny mowacho nabiro wuodho ligangla samoro liganglago noketogi okapu Kamoro ligangla go nosoyo ofuko sama ni imosori kod jasigu ne ok ing'eyo ni ofuko ne kanyo noting'o ligangla mobiro godo mar mondo mi otiek godo par ng'ato kawuono wakelo Yesu wendo omuga ng'ama nyalo reso ng'ama okwamo muma wacho niya teko ne chalo teko jowi dhi ade ir Yesu kawuono jo-Israel sama thuonde nokayo negi ng'iyo yesu kingi ni yesu e musalaba kanye ma geno nitiere kanye ma dwoko nitie kanye ma chang nitie kata jasigu nolawo ng'ato mojuko modiyo piny ni yesu ebawo kawuono wan kod yesu jareso mang'won onyalo reso ng'ato oparo paulo kod sila kanie jela onge loyas mane ni nitie noluong mana yesu kidi mar jogedo mane loya maduong' wang'eye onyalo mwomo kama ji paro didak odonjie simba nodonjo gi master key ma paulo gi sila wuok e sila wuok e jela kata kawuono obed jela mane mano chuno godo ng'ato ma ng'ato dhi omok e jela kawuono aneteno Yesu chode kawuono ondiki Jokolosai ariyo apar gang'wen norucho gima nondiki ma notweyowa kata jasigu nobiro kode inyalo ruche sani oh, nau machielo apar gadek nyororo ma notweyowa inyalo chode sani e nying Yesu ja Nazareth duong' odog ni wendo biro locho ne ng'ama oyie Manuel parie mama mokwamoni pare dala molewo ma jasigu olworo moketo diere ni ruodhwa dala ma mama ywakieni dala ma jaduong' ywakieni ot ma mama onge kwene ot ma dichuone siko sandre gi tuoni par ya odni pare ma nyathi sikul oleweni par ya dalani awuononi ondiki sa piero abich gang'wen matin apar gabiriyo ni onge gir lweny molosi mondo inyi mano inyi weluor wan kod jehova shalom weluor wan kod jehova elgibo nyasachwa mapok olo jehova nitiere owuoyo wuok apar gang'wen apar gadek owuoyo kod Musa ma wuod Amram. Jehova wacho niya, winjuru, winjuru, winjuru jokedo, winjuru jolweny kawuono ni weuru luor, nitiere Jehova e ligi bo. Bed ni Farao luo tokwa kod gigene mag lweny, ma jasigu nobiro go molawa agoro gigene mag lweny. Wan kod Jehova manyalo kedonwa, kawuono wan kod Jehova manyalo chung'nwa kedo. Jo-Israel nyaka nam nie mbelegi, gode ni bathgi nyaka bathe kuma chielo bunge nitie. Musa wacho ni weuru luor, wan kod Jehova manyalo siro ng'ato. Kata wasigu nobiro gokinyi, ma dwach dwadwa diyo dalane piny, wadwa diyo ohalane piny. Jasigu nowacho dwadwa lawo mwadhi uke nyaka odni ma odni koko gi lwenje madobie kawuono ni wawacho niya wan kod yesu dwoko onyalo ywayonwa mwanduwa ondiki zaburi prang'wen matindo ariyo abiro ywayi kagoli chuodho motimo todo kata wasigu nothung'i morwaki jaki chuodho motimo todo ni kanye ma nyithindi nobedie kanye madaki ni nobedie kanye mwandi nochopie wawacho niya en kod jehova komeko onyalo ting'owa malo mogolwa chuodho motimo todo ma nyaka mama mane onge nyathi ting' nyathi e tiende maluonge ni mine ng'ato ma jaduong' luongo ni ma wuone ng'ane e nyinge suja nasaret pok odeko mondo jehova nisi Her gi bodi awa yawe mondo sir ng'ato par ng'ato um ng'ato gwedh ng'ato chung' kod ng'ato e lela kawuono e nying Yesu ja Nazareth wang'eye ja paradiso ng'at moloko nying Josef ma wuod Jakobo ng'at migole jela korwako kunguru lep jojela nyaka wasar skeche gode sarut kirwake ikete nyaka prime minister weche de sama nobiro ne ok ong'eyo ni mano Josef kawuono ne wawacho ni kata wasigu nolawi mojuki sama angini rom kodi ka jago sidi osimbo wan kod Yesu meja ng'at manyalo loko nying ng'ato Wabiro loko nyingi kawuono jopiny oyie jopiny odagi. Wasigu oyie wasigu odagi. Wan kod Jehova Nisi Adonai Ebeneza El Gibo Jehova Yahweh. Duong' odogni. Biro locho ne ng'ama oyie. Ondike Jeremia pradek. Matinda boro. kawuono ni Mungu Jehova wacho Abiro turo jok moket e ng'utu. Sama wasigu obiro momako ng'ato, to kawo jok to oket e ng'ut ng'ato. Nyaka ng'ama nonego kod dalagi okaw jok to oket e ng'ute. Jodala wacho ni to nyathiwa ni dak timnwa ng'wono. Kara nokaw jok moket e kut ng'ato. Jawa wacho ni abiro kawo jok matur jok noero. Kawuono ni Jawa abiro turo jok moket e ng'ut ng'ato wach ni Jehova. Kawuono turna atura jok Mano mako anda turna tura jok. Mano mako nyithinda turna tura jok. Mano mako dalawa turna tura jok. Mano mako tedo mara turna tura jok. Momako gimoro amora matindo turna tura jok. Jehova nyalo turo jokno. Ondike fweny adek matindo aboro. Nabiro keto dhoot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro kata jasigu ne lawi madhi juki kuma nade ya kawuono ne wawacho ni Jehova to ikore mar mondo ked ne ng'ato biro keto dhoot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro nying Yesu ja Nazareth Manuel biro keto dhoot e mbeleni ma onge ng'ama nyalo loro mano Jehova Shalom Mathayo apar gariyo matindo piero ariyo kod achiel muma wacho niya Mathayo apar gariyo matindo piero ariyo kod ochiko apar gariyo piero ariyo gochiko to bende onge ng'ama nyalo turo od ng'at maratego mikawo mwandu ne mak mana mana ka okwongo otweye otweyo ng'at marategono eka doyak ode winji jasigu sama dwa yako odi to kwongo manyo ng'at maratego omanyo wuoyi madala nogeno Omanyo nyako ma dala nogeno. Omanyo nyako ma notimo arus ma ji ogo sigala gala. Owacho ni arus ni to ka kata dhi tweyo gimoro amora e odni ma ji pogre nyithindo ma wacho ni macha nakwaro kwa nachako kwara miya. Kijiko cha macha jodalawa ma nokelo. Umani magi magwa. Okwongo manyo ng'at maratego winji. Jasigu kodonjo omanyo dhok e dala. Omanyo rombe, omanyo diek. Eh, omanyo hera manyo nie ot jasigu manyo ng'at maratego gik moko mag maana omanyo wuoyi ma ji ne tegemea e dala ni ng'ane ma chieng' moro kodhi mbele to chieng' moro nokony dalawa ka mane morwake changa maluong changa ka chiege eh, mane mokwongo miyo mosache mokwongo chalo ng'ama chulo dachiel kuom apar Eh, jasigu kodhi e dala moro to manyo ng'at maratego mano gima ondiki kosemanyo ng'at maratego to nindogo piny kawuono ni wachungo yesu komeko omuga mayamo nowinjo dwonde sama simba norie bade nam sama ne joote ne ywak malit nyaka nam nogo sarute nyim yesu ja nazareth mano yamo yamo sama nowinjo yesu meja Yamo nogo about town. Ka wuono ni ka ujing ka udala u ka ka odi. Ka oandi ka ich maremo no. Ka unding maremo no ka utich mateko no. Teri Yesu na tego ka wuono ne. Kata no ka mani gi maratego gi mabere dala u. Mano dio ni dugo do ping. Ka wuono wachi de jingi Yesu ja Nazareth. Ka wuono de jasigu ibro duoko da gige na duto. Ne ke chondi ke zaburi prangwan matinda riyo. Nubro yoyo wakugolo achudo matimo todo. Ka wuono ni jingi Yesu ja Nazareth. gima onge yesu biro kelo gima onge ruodhwa nigo onyiso jakobo winji wuod isaka kochakre kawuono ok chak luongi jakobo iluongi ng'at mogwedhi kawuono wach ni jehova loko nyinga ok chak luong dalawa kaka dala mojwang' dala modong' kende Dala ma onge gik mabeyo manyalo donjo. Mama iti lile manyalo donjo ka mtokni odonjo. To ng'e ni mtoka nokelo maiti ka ng'ane. Kawuono wacho niya, e nying Yesu ja Nazareth, Yesu biro loko nying dalano. E nying Yesu ja Nazareth, Yesu biro luoko loko nying mamani. Wacha wacha ni kawuono Yesu loko nyinga. Kawuono ni nying Yesu ja Nazareth, nying mong'e plot. ni ma min ng'ane matuore jehova biro loko nyingo no kawuono wang'eye simba mane olimo wuoyi molewo higa piero adek kod aboro e dho e e yawo sama noromo kod yesu buga daktari mar daktache tuo norumo bed niluonge nang'o kata debed niluonge ni diabetes kata niluonge ni tb sama noromo gi yesu meja bang' higa pradek kod aboro wuoyi nochango kata wasigu ema noramo mowacho ni gidwa tweyo ng'at manyalo reso dala chieng' mane oromo kod yesu osiptal mar osiptende wuoyi nochango rom kode kawuono ni ibiro chango rom kode kawuono ni ohala biro chung' rom kode kawuono ni ich machwer biro chung' kawuono ni rom kode Ang'eyo Yesu Lwanda ma noromo kod nyako ma iye nochwere gi apar kod ariyo sama nyako nomako riek lew Yesu nyaka brege mag ich machwer ma fereji mane jachien oyawo ma jachien ne modho rembe pile kod pile mago nogo saruto piyo e nyim Yesu ratego e nang'o mane otemo godo Lwanda motame loyo kawuononi teme ane gi gima chandino bia bia kibola kala kala e nyim Yesu jatasare ringa ringa matek ibiro yudo Yesu wuono koni ni japuonj romo kawuono itimo naono e lela e gweng'wa ka e dalawa ka e plodwa ka e nyim joma walemogo kawuono japuonj itimo naono pok odeko mondo wuodhwa ni mondo lok e nying ng'ato kawuono ni pok odeko mondo joma niluongo ni kadhiera kuonde ma nimuode ondelo tichame kuonde thin timuode nyakodeyo jehova nyalo loko nying dalano aucha wang'eye ja nazareth ng'at mane oparo jakobo ka nowuok dalagi koting'o kede kowuok dalagi laban sama noaka nergi koro to java okelo gik mane onge wacha wacha ni narobi kama nitiere ni mombasa kama nitiere ni naivasha kama nitiere ni umabei kama nitiere ni kisumo kama nitiere ni jehova loko nyinga ok abed gi nying mana wuog e gweng'wa manong'e godo dalawa nyinga jehova loko oikore mar loko gima nade matek kuom rwalwa yesu nigi ratiro mar timo kawuononi manuel odhi e bwo liel odhi losonwa warruok e bwo liel kanyo oloyo jochiende lela satan go nduru yesu okawo kifungu mar loch e lela owacho niya biuru jomogangre gi misike mapek abiro miyo uyweyo yweyo kuom chandruok yweyo kuom dhier yweyo kuom koso nyathi yweyo kuom tuwo obiro miyo ayweyo duong' odogni Duong' odog ni wendo. Duong' odog ni Nyanasareth. Duong' odog ni Elgibo. Duong' odog ni Jehova Adonai. Ber manade were mapok olo. Sa piero ang'wen gochiko piero ariyo gang'wen. Mumba kona niya, bende dima ng'at maratego joma osemako samoro chunyi ywak ni yawa bende dalawani dalawani bende diresi kenyna ni bende diresi ohanda ni bende diresi iya marama ni bende changi Odinga mosechano ni bedi changi tuo mane odonjo kuoma ni ma dakteche ne osego pichni samoro ne giyudo ni koro tuo onge idong' kendi ji bende wacho ni ng'ane to waweyo kod nyasache ma ne ng'ama wadwaro kaka wuono ng'ama penjore ng'ama dawo ng'ama wuotho ka ywaka malit onge mor kama ji nitie gi mor kama ji nyiere onge kod nyiero ang'o ma donyie onge go onge moro penjore niya yewanga mosemakni an nosemaka wasigu nolawa mojuka modiya piny o oh, okawo gik mabeyo dalawa okawo nyithindo mabeyo okawo jakapith mane wan go okawo anda norumo go jakahera mane ni oda norumo kawuoda wuoth adawo e kore piny bende nitie ng'ama diresa mane ng'ama wadwaro kawuono yesu ka jehova nigi dwoko muma wacho niya Bende dima ng'at maratego joma osemako koso deres joma ng'at makonyo osetweyo tweyogi gi ngori monalo ng'utgi kod tiendegi ma tijegi nokawo moketo mateka moling' thi ok lich ni josef noter misiri kotwe sama nochopo sa jehova josef nogoli e jela Wetene ne ok ong'eyo ni kogol e jela tikete ng'at maduong' prime minister. Wach ni kawuono awuok e jela ni nying Yesu ja Nazareth nying mibiro duogo yuda go ok en nying ng'at manie twech ng'at manie jela. Ibiro yudo ng'at mohande sudo mbele mama man kod nyathi buting'e tiende nying Yesu ja Nazareth. Mumba kona ni ang' Sama Jehova nodhi olimo dala Sara kaachiel kod Ibrahim, oyudo ka ndalo niang' Sarai onge nyathi. Jehova kane olime mumba koda ni ne gin ji adek, mano Nyasaye Wuoro, Nyasaye Wuowi, Nyasaye Roho Maler, mano kaka Roho fwenyona. To kane giwuok kanyo to nyathi bang'e noduogo yudore. Kawuono wach ni Jehova limoda, simba limoda. Kawuono bed wendona, sibuor ka welo onge bed wendona. mondo gik ma onge oda ka mondo mi oyudre gik ma nagomba gomba Jehova kelna gik ma gomba gomba ka dhi e chama gik ma gomba gomba ka dhi e udi ji Jehova timna abende ok nawuog Nairobi ka ok nawuog Mombasa ka ok nawuog Eldoret kaka an gi lweta japuonj timna kaka nitimo ne Sarai miloko nyingi biluonga ni Sara min ng'ato abende kawuono ni nyiera koda sehe mosenyiera go oromo Jehova sahoromo miditimna ng'wono e kindu bedena kaachiel kod osiepena timna ng'wono. Duong' odog ni jatend lweny. Muma wacho niya, koso dires jok ma ng'at ma kweny otweyo. An Ruoth Nyasaye tadwoko niya, Jehova El Gibo dwoko niya, Nyasaye ma pok olo dwoko niya, Jehova Nisi dwoko niya, Jehova Yahweh dwoko niya, Nyasacho man gi loch dwoko niya, jatwit polo kod piny dwoko niya, Nyasacho dwoko niya, o oh, andu Nyasaye ta dwoko niya, joma otwe nogol kata mana kuom ng'at maratego, ibiro goli nyaka kuom tuo mosechamo pesa nino, ibiro goli kuom tuo mar tibino ero, ka era biro go osarute nyimi Yesu jaloyo ichimaremo biro gosa rute nyimi yesu lwanda koko manie yodno biro rumo kawuono kuom nying yesu ja nazareth gik mane onge jehova wadigo biro kelo nyaka dala mane ji nyiero ka ji ochung' e nyim dhorangach jehova biro rwake gik ma onge kawuono ni yesu ja nazareth nyaka tedo mane okethore mayumbayumba yesu biro loso e nying yesu ja nazareth anwoyo kendo awacho ni gima onge ruodhowa nigo teme ane kawuono iwachni ni kawuono atemi ruodhowa Muma wacho niya, an Ruoth Nyasaye adwoko niya, joma otwe nogol kata mana kuom ng'at maratego, kendo joma omaki bende nores kuom ng'at makwiny. Anaked gi jogo duto makedo kodi, mano Jehova mowacho. ng'ato ang'ata mowuok oko moluongore ni jasigu maluwo bang'e mawacho ni biro peyo mwanduni yesu wacho ni biro kedo kod jasiki e nying yesu ja nazareth anaked gi jogo duto makedo kodi obed tuo obed gima nade obed dhier obed chong manochun manoket kuom ng'ato momiyo ng'ato wuotho ka dawo yesu wacho ni biro kedo kod jok makedo kodi e nying yesu ja nazareth owacho ni biro kedo kod jok makedo kodi bed idak kuma nade in kuma nade wach ne wasigu ni Jehova oyie kawuono ok awuotho kenda an kod ng'at ma biro kedona an kod ng'at ma biro lona lweny an kod ng'at ma biro chwa ka e lweny an kod ng'at ma seche ma nindo oyie no biro konya kede e lweny kata wasigu wuotho gotieno kata gin duge ka giting'o wiye ang'o kata giting'o gi kanye mano ok thaga an kod Jehova ma biro wuok oko to biro kedona gi wasika e lela nying Yesu ja Nazareth momako dani ya abro kedo ni mano jehova oyie owacho nobro golo gigene mag lweny to kedo ni kedo ne jogi ratego osana kedo ne jogi ruodhwa momakona ni ya joma otwe nogol kata mana kuom ng'at maratego ibiro gonye jela mane tino tinga tinga badi mago wachne jehova kawuono awuok e jela ni kawuono ibiro gola kuom ng'at maratego motweya motwe dalawa motwe oda motwe nyithinda motwe anda motwe nyaka tiji chwora motwe nyaka tiji chiega kawuono ne en yesu ja nasareth ya ni ting'o nyathi wachacha nibiro gola kuom ng'at maratego ng'at ma notweya ma nobiro kod ngore gi nyoroche kawuono ne nying yesu ja nasareth bende nodhi owitgi kuma chal nade ma nok thaga aseluongo elgibo jehova nisi nyasache lija ma nodwoko gi mach ka nochopo odhiambo kama Baal otamore dwoko, Nyasach Elija to nodwoko gi mach. Ondiki e Jeremia piero ariyo gadek matindo piero ariyo gochiko. Wachna chalo mach kendo chalo nyundo baro lwanda matindo tindo. Kawuono luongo Jehova en gi bo, majno biro wang'o. Kamoro amora wasigu noponde, obiro wang'o. E nying Yesu ja Nazareth, obiro wang'o. Obiro toyo lwanda matindo tindo manochung e nyim dhoranga ng'ato. Mano odhi olor godo nyaka dhoranga ng'ato. mano ket nyaka ohand ng'ato ni mano nyaka kwam kanyo wachne wachne chalo mach kendo chalo nyundo mabaro lwanda matindo tindo duong' odog ni yesu wendo janazareth chier mar choke kidi mar jogedo yesu lwanda iromo japaradiso erokamano ruodhwa erokamano jatend lweny erokamano adonai ber manade nyasachwa wabiro dendi ka piny olewo Pare jogi malayo ruodho ha. Pare jogi chier mar choke. Jatend lweny e siramo. Ngeche pradek. Matindo pradek wacho niya. Mokwongo en sibuor. Gimomiyo wang'eyo nobro resowa. Manuel en sibuor. Gima wang'e no bro paro dalawa. Wacha wacha ni Nyasaye mating'o ni ma sibuor. Ere go ng'ama dichung' e nyim sibuor. Obro telo do andi en sibuor. Obro telo ni e yori mar yudo nyithindo Manuel en sibuor. Obro telo ni nyaka e yori sami wuok sami duogo en sibuor. Obro telo ni nyaka e tiji mar hekalu kama ileme ob en sibuor. Obro telo ni kata wasigu oriedo koni mochako oriedo koni en sibuor. ere go ng'ama ang' noedhre e nyim sibuor kawuono nyasachwa mwadendo ni en sibuor aa nyarombowa ni en sibuor omungawa ni en sibuor e o chunga chunga kira chir kija chir wacha wacha nobro resa obro gonyo tonde go nikech en sibuor o wacho ni en sibuor sama manuel ang' nomor matek o nying yesu ja nazareth nyaka gik ma nolos kod winy ang' noringi nyaka ma nolos go toche ang' noringi ere go le ma ang' nobi buto sibuor muma wacho niya Mokwongo en sibuor, ratego moloyo le duto kendo onge gima oluoro mano nyasachwa onge gima oluoro dhi adhi wichongi wach diero kamar ruodhwa manuel onge gima iluoro obed covid-19 ok iluoro obed diabetes obed tb obed kawuono ni nyasachwa onge gima iluoro kata dhier mano chura par ng'ato mano ok iluoro kata obed gima nade kata obed ndulme mano churu kuom nyathi ng'ato mano ok iluoro obed neko mane ochule par ng'ato mane ok iluoro obed ich maremo sibuoro ok oluoro obed onding' maremo tiende maremo mago thuon ok oluoro nyasachwa pok oluoro ok oluoro ang'o mane otemgo lwanda motame loyo e nying yesu janazareth ruodhwa ok oluoro obed gima nade simba ok oluoro biabiya ir jatend lweny sibuoro ok oluoro omako lwete daudi e nyim goliath maduel ok oluor o oh, goliath biro kong'eyo ni en gi experience mar lweny Daudi to biro koting'o Jehova en gi boya we Adonai. Oh, Daudi ruodhwa pok oluor. Kelne gima chandino. Kelne gima chandino. Kelne gima chandino. Kelne gima chandino ero. Nying Yesu ja Nazareth kelne gima chandino. Ruodhwa biro locho ni kawuono ni. Jehova ni kod loch en kod nyalo. Biro siro ng'ama oyie kawuono ni. Obiro paro par ng'ato molewo. Bro reso ng'ama okwame anete. Bro jolo ng'ama okwame ura. Kawuono ne Nyasachwa ok oluor. Jatend lweny ok oluor. Nyasachwa pok noluor. Ang'o ma notemogo Lwanda motame loyo? E Zaburi pradek matin apar gachiel. Mumba kona niya, e nying Yesu ja Nazareth asomo, wasika duto jara kendo kata jogweng'wa duto uh, tugo mana koda to kata gitug kodi kamano nyasachi ok oluor nyasachi ok oluor nyasachi ok oluor wadhi walamo kodi wan kod nyasachwa madwoko ogeno ondiki niya en nyasaye ma ok lokre gima owacho to biro timo e nying yesu ja nazareth gima wacho biro timo nyasachwa biro timo gima onge en godo gima onge ruodhwa nigo gima onge ruodhwa nigo isaya prang'wen gadek matindo apar prang'wen gadek matindo apar gadek wacho niya ok olokre osewacho nobiro timo ruodhwa biro timo kowacho nobiro gwedhi ok olokre en sibuor ok nolokre Nyasacha ok nolokre, ruodhwa ok bi lokore. Duong' odog ni Janazareth. O Zaburi praboro gachiel matindo auchiel wacho ni biro golo beche mag ting' mapek e goki. E nying Yesu Janazareth, fweny abich wacho niya ni nyaka kitabuno mane olorno obiro yawo. O Mathayo apar gabich apar gadek wacho ni gimoro amora ma wuora manie polo da ok opidhi biro pudh oko. Wadhi kodi e lamo. Jehova parie miyo mawinja ni, parie jaduong' ni ruodh kedo, parie nyathi sikul ni ruodhwa. Ng'wono nigi hera diyud Nyasaye mangima. Osik ka umo jogi ratego mar jolweny. Teko ni ochiel gi jatend lweny. To mana kuom nying Yesu. Amen. Jora magura jodalo mageno. An mawuoyo kod nyinga Pastor Goro Ongaro Isaiah. Awuok e kanisa mar Bati Ministries Royal Ler. Namba na madang' iyudago en 0733 79 49 10 anwoyo. Namba na madang' iyudago en 07